Emma müteässifane diýsek-de, Dadaň boýlarynda Adam ataň kellesinden täç uçupdyr-da. Kellesinde jennet owadanlygynyň täji barmyşdyk, taç. Dadanda äwwel kellesinden täç uçupdyr-da.

Eginbaşlar sypyrylypdyr-da. Birnäçe ulamalar aýdýar, atamyz hezreti Adam mübärek göbegi bilen dyzynyň arasyny jennetiň ýapraklary bilen özün dolady diýýär. Ki, öwladynda-da şeýle-de, göbek bilen dyzynyň arasy awrat we göbekden ýokary dyzdan etegi erki adamda awrat däldir. Hewenemizi ýortup, o-da baglaň içine girip, o-da bedenini ýaprak bilen bedenini örtüp, bir mübärek aýasy bilen ýüzi ýaprakdan daşarda durupdyr-da. Zenanaň awraty-da şo wagtdan şeýle bolupdyr-da. Aýasy bilen daýreýi surat ýüzünden başgasy awrat-da. Hezreti Adam, atamyz Adam mübärek kellesinden täç beýläk uçanyny bilipdir-de, jennetden çykmaly wagt bolanlygyna. Narahat bolup utanyp, ýortup baglaryň arasyna girende, birniçe ulamalar aýdýar, Allah Ezzüljelal aýtdy, Eý, Adam, nirä gaçyp barýaň? diýip. Atamyz Adam aleýhissalam aýdypdyr, Hudaýa senden utanýan nämetjigimi bilmän ýapraklaryň arasyna girip durun diýipdir. Ýogsa hem saňa gabat ýer ýokdugyny bilýän, öz iman haýam ejaze berenak, boş ýerde görünip duran ýerde durmaga, öz özümi ýygnanasym gelýär diýipdir. Allahdan emir bolupdyr, bäherhal jennetden çykmaly wagtyňyz boldy diýip. Mübärek gözlerinden ýaş akdyryp, höwenemizi çygyryp aglap, Allanyň emri bilen jennetden çykypdyrlar-da. Birnäçe ulamalar aýdýar, höwenemiz iki elini kellesine tutup gögüň gözläp aglap gaýtdy. Adam atamyz elini Maňrynyň üstünde goýup, ýeri gözläp aglap gaýtdy diýip. We zenana öwlatlarynda-da zenana köplerçe aglanda, elin kellesiniň öz elin kellesine tutup gögüň gözläp aglaýarligi ozal höwe neşe edenseň diýip aýdýarlar. We erki adam narahat bolup aglanda ýeri gözläp aglaýarligi ozal atamyz hezreti Adam şeýtdi diýip, öwlady-da şeýle boldy diýip bir tohar ulamalar şeý diýip aýdýarlar. Bularyň ýüreklerine ata, ene-atamyzyň ýüregine beter agyry düşüpdir. Jennetden çykmak Ýöne Allah Azzewejelle'den bulara bildirilipdir ki ýere bir muwakkat wagt bilen, bir mykdar wagt bilen ýere iýberiljek, inderiljek. We ýene-de öwrülip bir wagtdan soňra, kyýamat gün bolýar dagda, ýene-de öwrülip, musulman zürriýet, nesilleňiz bilen ýene jennete girjek diýip, bulara bir ýüreklerine, mübärek ýüreklerine bireme ýeňillik düşüpdir-de. Ýogsa beter agyr düşüpdir jennetden çykmaklary. Ýene-de aýdaýyn, ýene-de Allah Ezzüljelaldan bulara bildirilipdir ferişdeleriň üsti bilen, jennetden çyksalar-da, Ve lekum fil ardi mustaqarru ve meta'un ila hin. Bir müddete çenli siz ýerde durjak. Emma öwde, soňram ýene-de jennete geljek. Özüňiz ve nesliňizden, öwladyňyzdan Allaha ve pygamberlere iman bolup geçen ve kyýamada iman bolup geçen adamlar jennete girjek diýip, Adam atamyz ve Hewe enemize göwünlik berilipdir-de. Ine, niçe hepdäň içinde atamyz Adam we Heweneemiziň halk bolşy we jennete girişi we jennetden çykyşyny Allaberdiginden, Hudaý köklediginden salym arassa suratynda täkyk bolup-da hyzmatyňyza ýetirildi. Indiki hepde inşallah ýere düşüşlerini we atamyz Adam Hindustana düşüp we her gaýsy bir ýaňa düşjeklerini dersleri bilen inşallah hyzmatyňyza ýetireris. Emma bi gijeki uly dersi. Owelin uly dersi Ýaňy aýdan gürrüňim gaýta aýdaýyn. Ozal Allah Taala Adam atany ýerden çürim ýaratdy. Emma keramat bolsun diýip birniçe wagt jennetde boldy ene atamyz. We bir sebep bilen jennetden-de çykdylar. Ýagny uly dirsiniň birşiki, Her ýerde bolsaň-da Allaha bende bolmak wezipäňdir. Her ýerde bolsaň-da we her kim bolsaň-da Allaha bende bolmak wezipäňdir. On onki dersinden bir ders ine şu gije aýdyljagyda. Muhim derslerden on onki ders aýdyljak iki üç hepdäň içinde inşallah şu gije bir dersi hytmatyňyza ýetiriljek dişi. Her ýerde bol Allaha bende bol. Her kim bol Hudaýyň bendesi bol. Jennetde bol. Tamam nazy nygmatda bol. Ýerde bol, göňde bol. Maryzhal bol, janyň sag bolsun. Adyň bende bolsa eýäňi tany, gelip saňa ýüzbe-ýüz hem bolmasa diýýär Magtymguly işan. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam ýigrimi sekiz ýaşynda Muaz ibn Jebel sahabany Ýemene ugratjak bolanda, Ýok, ugradyp barýarka. Pygamberimiz şonda altmyş mübärek altmyş iki ýaşyndamyş. Derman gürrüňleri bula. Medine-i Münewwereden daşaryk çykaryp, Muaz ibn Jebel diýäň üstünde, Nebi-i Ekrem aleýhisselam gapdalyndan pyýada barýar. Eý, Muaz! diýipdir. Indiki ýyl gelseň, şaýat meň gabrymyň deňesinden geçdiň diýipdir, Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam. Aham Muaz ibn Jebel aglapdyr, Pygamberimiz aleýhissalatu wessalamdan daş alyp barýar, görjek däl-le, ahyrky görüp duranlygy-da. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam şonda bir söz aýdypdyr, ine şu taýy şu gije. Ýa Muaz! Inne awlan nasi bi el muttakuna men kanu haysu kanu. Eý Muaz diýipdir. Çyn meň dostum Çyn meň dostum Hudaýy adamlardyr. Her kim bolsun, her ýerde bolsun diýipdir. Ýemene gideniň menen menden daşaldyňmy ka diýýärmi diýipdir. Eý, Muaz! Meniň dostum hökmän Medinede ýaşamak däl diýipdir. Meniň dostum Hudaýy bolan adamlardyr. Allanyň razyçylygyn gözlän adamlardyr. Her kim bolsun we her ýerde bolsun diýipdir. Şeýle diýýän kelleguman syýahfam budy. Natanperwer we nazykendam budy. Lukman Hekim palçyk işleýän adamymyşdyk.

Her kim bolsun, her işde bolsun, her kim Hudaýyň ryzaýatyny gezse Allanyň dosty şuda. Uly dersiň biri şuda. Adam ata jennetden çykypdyr, munda eýdeýin, bütin ulamalar aýdýar, ýere geldi diýýär. Emma jennetden daş alyp, iki ýüz ýyl gözünden ýaş akdyryp aglap gezipdir, narahat bolup we şo wagtda bir derejelere ýetdi, eger jennetde bolsa o derejä ýetjek däldi diýýär. Eger jennetde ömri taýa geçen bolsa, ol derejeýi ki ýerde geçirýä, Allaga uly derejeleri geçirýä ýokarlaryk, jennetde bolsa o derejä ýetjek däldi diýýär. Sen her ýerde bol, Hudaýyň bendesi bolmala. Ýere gelip bendeligini artdyrypdyr. Ýok, yşkyny, mähebbetini, ýürek ýangysyny artdyrypdyr. We ýerde-de pygamberlik dereje berilýär. Atamyz Adam aleýhissalama. Atamyz Adam, Ala nebiýina we aleyhissalatu wesselama.

Sure-i Lukman ýigrimi birlenji parada. Kurany Kerimiň bir süresiniň ady bolupdyr, Lukman Hekim bolupdyr. Ýene aýdaýyn, karger palçyk işleýänmişdik, gara doganlardanmyşdyk-da. Her kim bol, Allaň bendesi bol, her ýerde we her işde bol. Allany allap bolmaýar-da. Allap bolsa ki Allah diýilmeýär oňa. Hudaýyň huzurynda Allany allap bolmaýar. Ýaňy namaza durduňyz. Ýassy namaz okydyk. Ýassy namazyň niýetinde Hudaýa men palan tüýsli falan magamly adamdyryn Allahu ekber diýip bolarmaý? Manasy ýok kimiň. Hudaýa men palan tisli owadan adamdyryn diýip bolarmy? Manasy barmyş. Hudaýa men bir heýwere danyşmand adamdyryn, heýwere ylmym kändir. Allahu ekber! Manasy barmy şuň? Näme zadyň manasy bar? Halysan lillahi taala Allahu ekber! Fagat şuň manasy bar-da.

Gündiz gezip bäkäler adamlaň birimişdikler. Emma gijelerde makam huzura girenlerinde beýik makamdaky insanlarmyşdikler. Bu gijede Allanyň dostlaryndan bir mysal aýdyp bereýin. Adam ataň öwlatlarynda, belki Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň ummatynda Mertler we ynsanlar ýeriň ýüzünde geçipdir we her zamanlarda-da bardyr.